पश्चिम नेपालमे जे छै पाँच सय उन्नैस लगभग पाँच सय उन्नैस बीस वर्ष भऽ गेलै आठ मैग्नीट्यूडके बहुत पैघ भूकम्प नहि गेलैए एकर मतलब ओहि एरियामे एकटा बहुत बड़का महाभूकम्प जेतै तकर सम्भावना छै गोर्खासँ पश्चिम देहरादून तक हाई रिस्क रहतै पूरा नेपाले नहि भऽ कऽ पूरा हिमालय भूकम्प जोखिममे छै यू एस जी एस देलकै एतेक मैग्नीट्यूड खानी तथा भूगोल विभागके अपडेट नहि एलै दस मिनट लेटो करै छियै तऽ लेकिन आधिकारिक दै छै सही इन्फॉर्मेशन दै छै प्रणाम हमर नाम मोनिका झा हम खानी तथा भूगोल विभागमे उपमहानिदेशक पदमे कार्यरत छी भूकम्प मने जमीन हिलनाइ दुइटा प्लेटके टकरावसँ जे होइ छै से चट्टा जहन टूटै छै टूटै छै विस्थापित होइ छै तऽ ओ जे जेना अहाँ एकटा एक्जाम्पल हम दै छी जेना एकटा कोनो चीजके अहाँ तोड़लियै पेन्सिलके सपोज या किछु या रॉड एकटा अहाँके एना तोड़बै तऽ तोड़बै तऽ ओ हिलतै नहि जहन टूटतै तऽ ओकर कम्पन होइ छै वएह छै भूकम्प सिम्पल भाषामे प्लेट जे छै से ई चट्टान सभके टेक्टोनिक मतलब कॉम्प्लिकेटेड भाषा में नहीं कहबे तो केना कहबे चट्टान छी चट्टान चट्टान कते नीचा छी अपना सब जे स्वतः में छी जैसे कते नीचा छी वो चट्टान लगभग बुझियौ दस किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर तक अच्छा तकर बाद मेल्ट भऽ जाइ छै बाद में जाकर जते डेप्थ में गेल तते ओ लिक्विड विस्कस भऽ जाइ छै कि लिक्विड भऽ जाइ छै

सुरुमे की रहै तैतीस कहिके समुद्र छलैए पहिने समुद्र रहै बादमे ई दुनू प्लेट एक आपसमे बादमे ई दूटा प्लेट एक दोसरसँ टकरेलै आ ताहि टकरावके कारण से देखै छै हिमालयके उत्पत्ति भेलै इंडियन प्लेट भेलै ई भेलै से रेशियन प्लेट

ई निरंतर रहै छै ई निरंतर ई कंटिन्यूस छै हर एक साल जा रहल छै एवरेज में फोर सेंटीमीटर के दर से नेपाल जे छै से दूटा टेक्टोनिक प्लेट कहै छियै हमसभ ने टेक्टोनिक प्लेटके टकराव क्षेत्रमे पड़ै छै तऽ टकराव क्षेत्रमे पड़ै छै तऽ ई कारणसँ ई हिमालयके उत्पत्ति भेलै ताहिसँ अहाँ अन्दाज लगा सकै छी जे मतलब हिमालयके उत्पत्ति भूकम्पके कारणसँ भेलैए तऽ ई बहुते उच्च जोखिममे छै नेपाल तऽ संसार भरिमे सातटा बड़ा पैघ पैघ आ छोट छोट मिलाकऽ सोलहटा टेक्टोनिक प्लेट छै आओर ई टेक्टोनिक प्लेट जे होइ छै से मूव करैत रहै छै चलायमान स्थितिमे छै तऽ कोनो कखनो कोनो टाइममे की होइ छै दू टा टेक्टोनिक प्लेट एक दोसरसँ टकराइ छै एना कऽ कतौ होइ छै दुनू एक दोसरसँ दूर जाइ छै कतौ एक दोसर सङ्गे पैरेलल मूव होइ छै तीनू टेक्टोनिक प्लेटके मतलब जे होइ छै ने ओ सिनेरियोमे भूकम्प सब जाइ छै आओर नेपालके एहन छै तऽ दू टा टेक्टोनिक प्लेट एक दोसरसँ टकराव भऽ रहल छै

ब्रेक वला पर की होइ छै तऽ विस्थापित होइ छै ओहिसँ भूकम्प जाइ छै मतलब बुझियौ ने अहाँ जेना लगातार लगातार अहाँके इलास्टिक कोनो चीजके अहाँ तमकेबै तऽ की हेतै जहन लास्ट मे अहाँके टुटतै ने तेना ओ बहुत जहन बढ़ै छै ओकर प्रेशर तऽ चट्टान टुकड़ा टुकड़ा होइ छै टुकड़ा होइ छै ओहिके सेकिंग सँ अर्थक्वेक जाइ छै तऽ ई एकदम नेचुरल प्रोसेस छै नेपालके लेल एकटा नियमित भौगोलिक प्रक्रिया छै भूकम्प जेनाइ नेपालमे औसतमे दिनमे कएटा भूकम्प जाइ छै एवरेजमे हमसब भूकम्पके प्रोसेसिंग करै कालमे टेली आ लोकल कऽ कहै छै लोकल भेलै जे नेपालके टेरिटरीमे जाइ छै तकरा लोकल कहै छियै टेली जे भेलै से संसार भरिमे कतहु गेल तकरा टेली अर्थक्वेक कहै छै तऽ लोकल अर्थक्वेक एवरेजमे बुझियौ ने लगभग दसटा दसटा जाइ छै ताहिमे यदि चारि मैग्नेटसँ ऊपर रहै छै तऽ हमसभ गृह मन्त्रालयमे जानकारी देलहुँ सरकारवला निकायके जानकारी देलहुँ आ चारिसँ कम जे रहै छै चारिसँ कमके भूकम्प जे होइ छै मैग्नेट्यूड चारिसँ कमके भूकम्प किछो असर खास नहि करै छै फील केलक मतलब आदमी फील केलक लेकिन ओहिसँ कोनो क्षति खास नहि भेल ताहि खातिर हम चारिसँ नीचाँके हमसभ नहि दै छियै चारि मैग्नेट्यूडसँ ऊपर जे रहै छै तहन गृह मन्त्रालयमे आओर सरकार निकायके देलहुँ वेबसाइटमे राखलहुँ नेपालमै कखनो बड़का भूकम्प आबि आबि सकैए से आम आदमीके बुझाइ छै सम्मत छै एहिमे कते सत्यता एकदम सत्यता हम कहलहुँ ने अहाँके जेना हरेक वर्ष चारि सेन्टिमीटरके दरसँ मुभ भऽ रहल छै दू सेन्टिमीटर जेना भीतर घुसलै ई दू सेन्टिमीटर छै दबाब दैके काज करै छै तऽ ई दू सेन्टिमीटर बुझियौ ने सए वर्ष पचास वर्षमे एकटा भूकम्प आनै पैघ भूकम्प आनैके क्षमता राखै छै आओर जेना हमसब कहलिए जे हमर सबके डाटा लगभग ई फ्रेन्च सबके सहयोगमे पैँतालिस साल भऽ गेलै हमसब ई भूकम्प मापन केन्द्रके एस्टाब्लिशमेन्ट केलिए तऽ ओहिमे कि देखेने छै जतेक डाटा हमसब प्लॉट करै छिए तीनटा भागमे विभाजित कएल गेल छै नेपालके मात्र यदि अपनासब गप करबै तऽ नेपालके पूर्वी नेपाल मध्य नेपाल पश्चिम नेपाल तऽ मध्य नेपालमे हरेक सए डेढ़ वर्षमे एकटा बड़का भूकम्प गेलैए पूर्व नेपालमे सेहो गेल छथि लेकिन एतय पश्चिम नेपालमे जे छै पाँच सए उन्नैस लगभग पाँच सए उन्नैस बीस वर्ष भऽ गेलै आठ मैग्नीच्यूडके बहुत पैघ भूकम्प नहि गेलैए तऽ एकर मतलब सभटा दू दू सेंटीमीटरके जे स्ट्रेस जमा होइत छै तऽ अहाँ सोचू तऽ पाँच सए बीस सालमे कतेक स्ट्रेस जमा भेल छै एकर मतलब ओहि एरियामे एकटा बहुत बड़का महाभूकम्प जे हेतै तकर सम्भावना छै लेकिन छोट भूकम्प तऽ कोनो एरियामे कहिओ जा सकैए पुरा नेपाल भूकम्पी जोखिममे छै पुरा नेपाले नहि भऽ कऽ पुरा हिमालय भूकम्पी जोखिममे छै अफगानिस्तानसँ लऽ कऽ बर्मा तकके जतेक भी एरिया छै ने पच्चीस सय किलोमीटर जे लेन्थ छै पूरा हिमालयके पूरा भूकम्पी जोखिममे छै पश्चिम नेपालमे भूकम्प कहिया जेतै से ककरा बुझल छै केना ओ ककरो नहि बुझल छै भगवानके बुझल छै मतलब ओ केना होइ छै साइंटिस्ट मतलब साइंसके रिसर्चके एकटा लिमिटेशन होइ छै तऽ एखन तक लिमिटेशन की छै जे एकटा लॉन्ग टर्ममे तऽ भूकम्प जेतै से अहाँ कहि सकै छियै जे ई एरियामे एतेक साल भऽ गेलै तऽ एकटा महाभूकम्प जा सकैए लेकिन ई भूकंप एहि एहि जगह पर जेतै ई लोकेशन पर जेतै एते मैग्नीट्यूड जेतै ई टाइम में जेतै ई संसार में एखन तक कोनो साइंटिस्ट नहि कहलकै आब ज्योतिष सब कहि सकैए ज्योतिष सबके तऽ ज्योतिष शास्त्र के बारे में हम नहि कहि सकै छी लेकिन साइंटिस्ट एखन तक नहि कहि सकलै आम आदमी जे छै से भूकंप से संबंधित विषय में बुझे वाला विषय सब की की सब छै आम आदमी के पूरा नेपाल जे छै से नेपाल के उत्पत्ति या हिमालय के उत्पत्ति भूकंप सब भेलैए बड़का बड़का भूकंप गेलै ताहि से पूरा हिमालय उत्पत्ति भेलै ताहि खातिर अपना सब भूकंप से मतलब भागि नहि सकै छी भूकंप अपन सबके नियति छियै तऽ भूकम्पसँ केना फ्रेंडली हेबै मतलब भूकम्प जेतै तैयो अपना सब केना सुरक्षित रहि सकै छी ओइके बारेमे अपना सबके चिन्तन मनन केनाइ छै भूकम्पसँ मतलब अहाँ भूकम्पके रोकि नहि सकै छी भूकम्पके टाड़ि नहि सकै छी लेकिन भूकम्प सङ्गे केना कऽ अपना सब एडजस्ट कऽ सकै छी ओइके बारेमे ध्यान देनाइ छै आओर दोसर गप जे छै जे बहुत रास चीज होइ छै भूकम्प जेना होइ छै ने तऽ मतलब भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण बहुत रास स्टेक होल्डर सब होइ छै बहुत किसिमके चीज होइ छै लेकिन सबटा सबसँ बेसी लैकिंग सबसँ बेसी मतलब अपना सबके एकटा केनाइ जरूरी की छै तऽ इसकुल लेवलसँ किएकि बच्चा सबके दिमागमे कोनो बच्चा सबके दिमागमे शुरूएसँ कोनो गप देबै तऽ ओ ओकर स्वभाव ओकर कल्चर ओकर संस्कार भऽ जाइ छै ने ताहि खातिर बच्चा सबके स्कूले लेवलसँ ई भूकम्प सम्बन्धी शिक्षा भूकम्प मात्रे नहि पहिरो बुझू ने जेना लैंडस्लाइड जाइ छै तकर बादसँ ई फ्लड जाइ छै ग्लॉफ जाइ छै विपद सम्बन्धी शिक्षा स्कूल लेवलसँ राखऽ पड़लै कि ताहिसँ की हेतै बच्चे सब संस्कार डेवलप हेतै ताहि हिसाबसँ अपना सब सोचबै किएकि ऑन सब कॉन्शियस माइंड कहै छै ने अपना सब सब कॉन्शियस माइंडमे किछु रहै छै तऽ संस्कार बनि जाइ छै ताहि खातिर बच्चेसँ एजुकेशन लेवलमे ई शिक्षा देनाइ जरूरी छै साथ साथे सब सरकारी निकाय कियाकि अपना सब कहि रहल छियै दस बेर इंटरव्यू दै छियै हमहूँ सब कहै छियै जे पश्चिम नेपालमे एते बड़का भूकंप जायके सम्भावना छै तैयारी की छै पूर्व तैयारी की छै हमर सब काज छै जे अध्ययन अनुसंधान केना हमसब पैंतालिस सालसँ अध्ययन अनुसंधान कऽ रहल छियै चारि मैग्नीट्यूडसँ बेसीके भूकंपके जानकारी दै छियै प्लस हमसब नक्शा बनेने छियै कि भूकंपी जोखिम नक्शा कहि कऽ तऽ ओ नक्शामे पूरा क्लियरली छै जे एतऽ एतऽ रिस्क बेसी छै एतऽ कम छै लेकिन ओकर बाद ओकर यूज की भेलै नक्शा बना देलियै ओकरा फेक देलियै ताहिसँ तऽ नहि होइ छै नक्शा बनेलाके बाद ओ नक्शाके हिसाबसँ अहाँ लैण्ड जमीनके वर्गीकरण केने छियै नहि केने छियै जमीनके वर्गीकरण करियौ ओहि हिसाबसँ बिल्डिंग कोड बनाबियौ ओहि हिसाबसँ भवन निर्माण करियौ ने जतऽ बेसी जोखिम छै ओतऽ ओतऽ प्रिकॉशन लेल जेतै से सब काज विभिन्न मंत्रालयके होइ छै कि जेना खाली तथा भूगर्भ विभाग जे छै तऽ एकटा ओकर काज भेलै जे भूकम्पके निगरानी केलक भूकम्पके नक्शा बनेलक आब ई विपद जोखिम न्यूनीकरणके काज भेलै जे रिस्क आइडेंटिफाई केलक कतऽ बेसी रिस्क छै कतऽ कम शहरी विकास मंत्रालयके काज भेलै जे शहर सब केना सेफ हेतै ओहिके लेल जमीन बढ़ि लैंड लैंड यूज प्लान करैके लेल ईसभ काज ओकर सभके भेल शहरी विकासके भेलै भौतिक पूर्वाधार मंत्रालयके केना भौतिक संरचना सभ भूकंपके थेकेवला बनेतै से एलै सभ मल्टीपल स्टेक होल्डर छै सभके अपन अपन रोल छै सभके अपन अपन रोल बुझबाक चाही आ अपन अपन रोल प्ले करबाक छै एतय की छै तऽ अहाँ अपन काज नहि करू लेकिन दोसर की केलक की ककर की गलती छै ओहिके बारेमे होइ छै युएसजिएस देलकै एते मैग्नीच्यूड खानी तथा भूगर्भ विभाग के अपडेट नहीं ले बाबा पहिने अहाँ ई बुझियौ ने खानी तथा भूगर्भ विभाग में कम से कम ई भूकंप भूकंप मापन केंद्र से कम से कम सब दै जोगरक छै ने कते इन्वेस्टमेंट भेल छै ई विपद जोखिम न्यूनीकरण लए या ई नेपाल सरकार कते इन्वेस्ट केने छै या अपन अपना सब कते टाइम देने छै स्टाफो एखन ट्वेंटी फोर आवर ड्यूटी करै लए स्टाफ नहि छै तऽ मतलब क्षमता हिसाबसँ नहि आदमीके आबै छै मतलब आउटपुट तऽ से ई नेपाली सबके आदत की भऽ गेलै तऽ यू एस ए यू एस जी एस कम्पेरिजन केलहुँ कि से ओकर अपन हैसियत की छै मतलब ओ- ओहिपर ध्यान देनाइ छै अपना सबके की क्षमता छै ओहिमे अपना सब की कऽ रहल छियै की करबाक चाही मतलब जे चीजमे फोकस केनाइ छै ओहिमे नहि कऽ रहल छियै आ दायाँ बायाँ बेसी जा रहल छै डाइवर्ट भऽ रहल छै ताहि खातिर सबसँ हमर रिक्वेस्ट की अइ जे आधिकारिक अपन सबके सेसो नेपाल डॉट जी ओ वी डॉट एन पी जे छै अपन सबके आधिकारिक वेबसाइट छै ओहिमे अहाँ देखियौ

आ नेपालके जे छै हमसभ तऽ गृह मन्त्रालयमे इन्फॉर्मेशन दै छियै कथि लए दै छियै खोज उद्धारके लेल तऽ लोकेशनेमे यदि ईरर भेलै तऽ ओ तऽ काजक नहि भेलै ताहि खातिर हमसभ पाँच दस मिनट टाइम लै छियै लेकिन आधिकारिक जानकारी दै छियै भूकंपके जोखिम भूकंपके संभावना एहिसँ केना कऽ बचऽ सकै छी ताहिके विषयमे पर्याप्त जानकारी छै एखनके नया पुस्ता बच्चा धिया पुता सभके कनि कनि जानकारी छै नहि छै से बात नहि छै लेकिन अ- अ- एते पर्याप्त जानकारी एखनो नहि छै कियाकि पाठ्यक्रममे किछु चीज रहै छै तऽ ओकर बारेमे बेसी नॉलेज भेल आ कहियो काल कऽ कोनो सेमिनार वर्कशॉपमे या कोनो प्रदर्शनीमे किछु देखतै तऽ ओ तऽ बेसिक नॉलेज मात्रे होइत छै पाठ्यक्रममे रखलासँ की हेतै कम्पलसरी हेतै ओसभ पढ़बे करतै तऽ ओ ओहिसँ बेसी एडवांस नॉलेज हेतै ताहि खातिर ई जानकारी सब देबै काज खासमे ककर छै राज्यके कोन संयंत्र निकायके छै भूकम्प सम्बन्धी या भूकम्प सम्बन्धी जानकारी देनाइ तऽ हमरेसँ काज छै कियाकि हमसभ मॉनिटरिंग करै छियै अर्थके मॉनिटरिंग करै छियै ताहि खातिर भूकम्प एतहि मानि लिअ जे एतय भूकम्प गेलै से जानकारी हमसभ दै छियै तकर बादसँ हमसभ नक्शा बनबै छियै जोखिम नक्शा सेसभ हमरसभके काज छै लेकिन अवेयरनेस फैलेनाइ काज तऽ आब एते एन जी ओ एन जी ओ छै ओकर काज की छै एन जी ओ एन जी ओ के खाली होटलमे सेमिनार वर्कशॉप केनाइ नहि छै काज जगह जगह जाकऽ टारगेटेड एरियामे जाकऽ जतऽ मतलब एजुकेट केनाइ सचेत केनाइ एजुकेट केनाइ से एन जी ओ एन जी ओ के काज सेहो छियै तकर बाद जेना एखन विपत जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरण भेलैए तऽ ओहो सब हुनको सबके काज भेलनि ई तऽ बस आओरो निकाय सब जते भी लोकल स्पेशली स्थानीय निकाय एखन सात सय तिरपनवटा स्थानीय निकाय छै ने मतलब नेपाल गवर्नमेन्टके अब सङ्घीय इकाइ भेलै तकर बादसँ प्रदेशके सातटा प्रादेशिक छै आ सात सय तिरपन छै तऽ सभके जिम्मेवारी छियै ने तऽ ई तऽ हमसभ जेना खाली तथा भूगोल विभाग तऽ सङ्घीय इकाइमे छियै सङ्घीय इकाइमे रहलासँ की छै हमसभ सभठाम नहि पहुँच सकै छियै आ फेर हमरसभके काजो तऽ रिसर्चके काज छै ने हमरसभके अवेयरनेस फैलेनाइ हमरसभके काज नहि छै ठीक छै हमसभ एहन बुकलेट निकालने छी ई बुकलेटमे इन्फॉर्मेशनसभ छै तऽ जे एजुकेटेड छै जे एहि सम्बन्धी रिलेटेड बुझैत छै ओ आबैत छै लै लेल ई तऽ पब्लिकमे तऽ नहि जाइ छै ई सब चीज ताहि खातिर अहाँ सब जेना रिपोर्टर के हमसब ई दै छियै सो डेट अहाँ सब जेना जाइ छियै फिल्ड मे तऽ अहूँ सब कनी अबेर करेबै किएकि अहाँ सबके लग मे नॉलेज रहत तहन ने अहाँ सब नॉलेज शेयर करबै एतऽ की समस्या होइ छै लोक के अपने लग मे नॉलेज नहि रहल तऽ कम नॉलेज अहाँ अहाँ लग मे जते अछि तकरा आधा अहाँ दोसर सबके शेयर करबै तऽ पहिले अपने आप के एजुकेट केनाइ जरुरी छै ताहि खातिर हमसब जहन भी कोनो रिपोर्टर आबै छथिन तऽ एकटा बुकलेट दऽ कऽ पठाबै छियनि आम आदमी के कहब इहो छै जे भूकंप से संबंधित विषय सब में सूचना जे छै से हमरा सबके लेट से भेटैया सही सूचना नहीं भेटैया से एकरा केना कर दी छै देखियो सूचना सही एकदम सही भेटैया अहाँ सबके एकदम सही भेटैया लेकिन सूचना लेट भेटैया तऽ अहाँ सबके लेट कथी ला लाया तऽ यूएसजीएस जे छै से ऑटोमेटिक से यूएसजीएस से यूएसए के एकटा वेबसाइट छै ओहिमे तुरंते मतलब कतौ अर्थक्वेक जाइ छै ऑटोमेटिक सिस्टम छै अर्थक्वेक जाइते देरी ओसब इन्फॉर्मेशन दै छै हमर सब किछु ऑटोमेटिक सिस्टम सब बैकअपमे राखने छी लेकिन समस्या की छै ओ ऑटोमेटिक सिस्टमके सॉफ्टवेयर एकदम एक्सपेन्सिव होइ छै हमसब तैओ राखने छिए लेकिन ओहिमे एरर देखबै छै कि कखनो लोकेशनके एरर देखबै छै कखनो मैग्नीट्यूडके तऽ फेर नेपाली सबके समस्या ई छै नेपालीसब वेल एजुकेटेड तऽ नहि छै एक बेर जदि हमसब खाली एकटा इन्फॉर्मेशन दऽ देलिए आओर कनी कालके बाद ओ चेन्ज केलिए तऽ ओहो बड़का इश्यू भऽ जेतै यू एस जी एस मे की छै एक बेर दै छै ओसब

तऽ मतलब रेस्क्यूमे तऽ ओ समस्या भऽ सकैए ने ताहि खातिर हमसभ एखन आधिकारिक इन्फॉर्मेशन जे दै छियै दस मिनट लेटो करै छियै तऽ लेकिन आधिकारिक दै छियै सही इन्फॉर्मेशन दै छियै भूकंप भेलाके कते मिनटके बाद जे छै से सूचना अपलोड भऽ सकै छै एना छै अब नेपालके इन्टरनेट सब चीज देखऽ पड़ै छै ने आ हमसभ तऽ प्रोसेसिंग करै छियै जेना भूकंप जाइ छै तऽ हमर सभके चौबीस घंटा ड्यूटी छै कि तऽ आदमीके इवन नाइट ड्यूटीमे सेहो दू आदमी रहै छै तऽ जे भूकंप जाइते देरी विथिन फिफ्टीन मिनट्स भऽ जाइ छै सब चीज लेकिन कखनो काल की होइ छै इन्टरनेट बहुत स्लो होइ छै तऽ ओ अपलोडे नहि होइत रहै छै कखनो कालके एतेक फोन आबैत रहल जे बेचारा सभसँ प्रोसेसिंगे नहि कऽ सकैए सो मैनी फैक्टर ताहि खातिर की होइ छै जे खासमे दससँ पन्द्रह मिनटमे हमसभ दऽ दै छियै इन्फॉर्मेशन लेकिन कखनो कालके आधो घंटा लागि जाइ छै प्रॉब्लम होइ छै ओ इन्टरनेटके प्रॉब्लम छै तऽ आब ओ तऽ टेलिकम्युनिकेशन सङ्गे अपन नेपालके अपने एकटा जे सैटेलाइट रहितै तऽ ईसभ काम इजी होइतै कम्युनिकेशनमे नेपालके अपन सैटेलाइटो तऽ नहि छै एखन तक ताहि खातिर बहुत रास फैक्टर छै आ कम्पेरिजन केना होइ छै पब्लिकोकेँ तऽ बुझबाक चाही यू एस नेपाल तऽ एके तऽ नहि भेलै कम्पेरिजन एके बेर यू एस जी एस सङ्गे अहाँ करय लगबै तऽ ओकर सबके कते इन्वेस्टमेन्ट छै ओकर सबके कते सिस्टम छै तै हिसाबसँ तऽ हमर सबके किछो नहि छै लेकिन तैयो खुशी अपना सबके की छै मनेबाक चाही जे एतबो तऽ अपना सबमे सिस्टम अइ ने आब एकरा एडवान्स करैके लेल नेपाल गवर्नमेन्टमे आब एना ई तऽ नेपाल अपने एकटा गरीब कन्ट्री छै एखनो अपना सब बेसिक नीडके लेल स्ट्रगल कऽ रहल छियै तऽ इन्वेस्टमेन्ट रिसर्चमे कम छै धीरे धीरे रिसर्चमे इन्वेस्टमेन्ट बढ़ाबऽ पड़तै आओर दोसर गप एकटा इहो देखल जाइ छै जेना खाली कतऽ भूगोल विभागके ई वेबसाइट छै से बहुत आदमीके बुझल छै लेकिन आओर भी इन्फॉर्मेशनके लिए यू एस जी एस के वेबसाइट मात्र देखलक आ उएह फेसबुकमे पूरा सर्कुलेट करै ताहिसँ की भेलै आदमी बुझबो नहि केलक जे खाली कतय मुँहगर बैग छै एतय ई काज भऽ रहल छै से पब्लिकमे नहि छै कि ताहि खातिर हम रिक्वेस्ट अहाँसभसँ करै छी जे अहाँसभ जे ई आधिकारिक हमरसभके वेबसाइट ई छी से चारू कात एक बेर सर्कुलेट करबै तऽ ओहिसँ बेसी पब्लिक बुझतै भूकम्प गेलाके बाद भूकम्पसँ पहिने करऽवला वा भूकम्पके जाइत बेरमे करऽवला बहुत सारा काज सब छै तऽ अपने कहि दियौ जे की की जे छै से आम आदमीके एकदम सामान्य तरीकासँ जान बचाबऽके लेल करऽके चाही सभसँ पहिने तऽ अपना सभ सभ भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमे छी सभसँ पहिने ई बुझनाइ जरूरी छै सभके अहाँके हमरा सभके ताहि हिसाबसँ अहाँ घर बनाउ या किछो प्लान करू फ्यूचरमे तऽ ओ भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमे छी अहाँ बहुत बहुत फैंसी बहुत लैविशिंग घर नहि बनाउ लेकिन सुरक्षित घर बनाउ पाँच करोड़ खर्च कऽ कऽ एकदम देखयमे जे होइत छै ने एकदम सीरियल स्टाइलके घर नहि बना कऽ सुरक्षित घर बना सकैत छी ने ताहि खातिर अहाँ जग ओहि हिसाबसँ दियौ पिलर ओहि हिसाबसँ बनाउ सुरक्षित घर बनाउ दोसर गप्प घरके भीतरमे सुरक्षित क्षेत्रसभ कोन जगहसभ सुरक्षित छै से पता लगाउ बच्चा सबके मतलब एना भूकम्प जेतै किछु जेतै तऽ कतऽ जेनाइ छै ओकरा सबके इन्फॉर्मेशन दियौ मतलब पूर्व तैयारी आओर पब्लिको अपनो लेवलसँ अहाँ कऽ सकै छी नेपाल सरकार सबटा पूर्व तैयारी करै छै से नहि होइ छै नेपाल सरकारके लेवलसँ सेहो बहुत कम भेल छै तैयारी किएक कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शनमे चारिटा फेज होइ छै एकटा प्रिवेन्शन एन्ड मिटिगेशन मतलब पहिने अहाँ सबचीज बुझबै जे कतऽ की समस्या छै से बुझिकऽ मैपिंग केनाइ इन्फॉर्मेशन देनाइ से भेलै प्रिपेयर्डनेस जेना भूकम्प चलि जेतै तऽ ओइ सिनेरियोमे की कयल जेतै से तैयारी होइ छै तकर बाद की होइ छै रिस्पांस भूकम्प गेलै तऽ भूकम्प गेलै तऽ पहिने जेना अहाँके घरमे भूकम्प गेल तऽ अहाँ कतऽ जेबै फर्स्टमे जेना पिलरके निचाँमे सेफ रहै छै ओ जगह सब पता लगेने रहबै तहन ने अहाँ सब दौड़ कऽ ओतऽ जेबै तऽ एप्रोप्रिएटनेस सेहो इम्पोर्टेन्ट छै रिस्पांस तकर बाद रिकवरी तऽ गवर्नमेन्ट स्टेजमे तऽ बहुत रास काज एखनो केनाइ बाँकी छै लेकिन पब्लिकके लिए हम ई रिक्वेस्ट करऽ चाहै छी कम सँ कम अहाँ सब बेसिक अवेयरनेस जे भूकम्प जाइके क्षेत्रमे छी हमर घरमे ई जगह सुरक्षित छै या बैकअपमे किछो किछो होइ छै ने जेना खाद्य पदार्थ सब बैकअपमे राखनाइ ई सब काज कम्युनिकेशन जेना भूकम्प गेलै अपन डॉक्युमेन्ट सब कतऽ राखबै सेफ्ली एकटा भूकम्पे किएक कोनो भी किसिमके विपत गेलै जेनाकि इम्पोर्टेन्ट डॉक्युमेन्ट अइ तऽ कोनो जगहपर एहन जगहपर राखबै एकटा बैगमे राखबै जे जरूरत पड़लापर अहाँ ओकरा सुरक्षित राखि सकै छी एहन बेसिक पूरा मतलब ई कॉमन सेन्ससँ अहाँके जे जे ठीक बुझाइए तै हिसाबसँ कऽ सकै छी ओइके लेल गवर्नमेन्टके वेट केनाइ जरूरी नहि छै नेपाल में बहत्तर साल में हम्म। महाभूकंप के बाद हम्म। अपने के अनुभव में की बुझा है लोग सब विषय से कते सचेत भेल है हमर सब के दैनिक जीवन में हम्म। भूकंप से संबंधित घटना सब बचक लिए हम सब कते सचेत छी सएह बहुत दुखद गप कि छै जे जहन होइ छै कोनो घटना तऽ कनि दिन तक सभगोटा एकदम ओ घटनाके बारेमे याद करै छियै गप करै छियै एकदम अबैर रहै छियै तकर बाद दू चारि साल पाँच साल दस साल होइत होइत सभ बिसरि जाइ छै कियाकि काठमाण्डूमे ओतेक देखलियै ओहि टाइममे बुझियौ ने पूरा नेपालमे नओ हजारसँ बेसी आदमी मरलै ओतै घरके क्षति भेलै सभ भेलै ओहि टाइममे नगरपालिका सभके एकटा आयलो रहै जे छओ आनासँ कममे घर नहि बना सकै छी ई केना ई क्राइटेरिया सभ छै लेकिन अहाँ एखन देखबै तऽ ओ नगरपालिको सभ एप्रूवल केना दै छै आ कोन तरीकासँ दै छै नहि एखन सभ बिसरि गेल छै ओ चीज आ ओ मतलब होइ छै कि आदमीके नेचर की होइ छै बेनिफिट अपना सभ बेसी देखै छियै ने शॉर्ट टर्म बेनिफिटमे जाइ छै तऽ शॉर्ट टर्म बेनिफिटके लेल जँ अहाँ सोचऽ लगबै तहन तऽ फेर अहाँके मतलब ओ सब चीज बिसरि जाइ छै कि तऽ बहुत जल्दी अपना सब बिसरि जाइ छै ई सब चीज अ, तऽ ओहिसँ काल्हि भने की हानि भऽ सकैए की क्षति भऽ सकैए एना छै आब हम जेना कहलहुँ ने अब एकटा क्षेत्रमे जेना सेंट्रल नेपालके लेल एखन लगभग सए सए वर्ष तक कहियो ने बड़का भूकम्प नहि चललै छोट मोट भूकम्प जा सकैए आ पश्चिम नेपालमे तऽ बहुत बड़का भूकम्प जायके सम्भावना छै आ पश्चिम नेपाल एकदम पिछड़े मतलब पिछड़ल क्षेत्र छै ओहि एरियामे देखै छियै हम जे एकदम अ, ढुंगा माटो एकदम गोल गोल ढुंगा नहि होइ छै ओहिमे आ माट माटि दऽ कऽ जे बनबै छी घर तऽ ओना ओ घरके तऽ अहाँ एकटा हल्का मतलब जोरके आँधियो तूफान एतै तऽ ओहूसँ जा सकैए ओकर तऽ ओ तऽ तऽ ओहिके लेल तैयारी तऽ करय पड़लै तऽ लोकल लेवलके बड़का रोल छै कि सभसँ इम्पोर्टेन्ट रोल लोकल लेवलके छै लोकल लेवलके अपन एरियामे रिस्क की छै से आइडेंटिफाइ केनाइ छै ओहि हिसाबसँ मतलब अवेयर करय पड़लै कि लोकसभके जे एहन नहि मतलब नहि करू आ प्लस ई नगर पालिका गाम पालिका सभके मतलब एकटा मापदण्डके फॉलो केनाइ स्ट्रिक्टली जरूरी छै नहि तऽ भविष्यमे बहुत बड़का ना क्षति बेहोरो पड़ते पश्चिम नेपाल के बात कहलिए तो पश्चिम नेपाल में रह वाला आदमी सबके एखन अ, की की की करक चाहिए की बुझक चाहिए पश्चिम नेपालमे रहैवला आदमी सबके एखन की बुझक चाही जे तऽ भूकम्प जा सकैए से ओहि हिसाबसँ जेना नया घर केओ बना रहल छै एक तऽ पश्चिम नेपालमे एखनो बहुत अपॉर्चुनिटी छै कतला अपॉर्चुनिटी छै डेवलपमेंट बेसी नहि भेल छै काठमाण्डूमे देखियौ अहाँ काठमाण्डूमे डेवलपमेंट जतऽ भऽ गेल छै ततऽ अहाँ नया घर बनेबै ई करबै से अहाँके मतलब पॉसिबल नहि छै तऽ ओतऽ अहाँ यदि नया घर बना रहल छी तऽ भूकम्प प्र- प्रतिरोधी संरचना बनाउ नीक घर बनाउ ताहिमे ओकरा अवॉइड करै लए से लोकल लेवलके से बहुत इम्पोर्टेन्ट रोल रहै छै कि जे अहाँ सभ घर बना रहल छी तऽ ई समस्या भऽ सकैया लोकल लेवलके अपन अपन एरियामे जेना हम तऽ कते बेर रिक्वेस्ट करै छियै हरेक लोकल लेवलके हम सभ एतऽ सङ्गे इकाइ छी हम सभ अहाँके एरियामे नहि जा सकै छी लेकिन अहाँ सभ लगमे बजट अछि अहाँ सभ अपन एरियामे की रिस्क छै भूकम्पके रिस्क अछि बाढ़िके रिस्क अछि पानिके रिस्क अछि कथीके रिस्क अछि रिस्क आइडेन्टिफाइ कऽ कऽ ओहि हिसाबसँ पब्लिकके अवॉइड करियौ ताहि हिसाबसँ ओसभ अपन संरचना बनतै ओहि हिसाबसँ प्लान बनेतै तऽ बहुत सुरक्षित रहि सकै छै अ, पश्चिम नेपाल में जे गैस यदि कोई भूकंप जेते तो ओकर प्रभाव पश्चिम नेपाल तक मात्र रहते कि कतऽ तक पड़ सके की हो सके एना होइ छै आब नेपालके केसमे अहाँके हम कहलहुँ ने जे हमसभ लगभग तीन टा जोन कहै छियै से जोन ओनाही तीन टा जोन नहि कहि रहल छै कारण की छै तऽ इपी सेंटर पॉइंटसँ प्लॉट केला पर तीन टा क्लस्टर देखाइ छै ओहिके मतलब की भेलै तऽ तऽ जमीन भीतरमे कोनो संरचना छै कोनो ब्रेक छै जाहिसँ की होइ छै जेना अहाँ अपने जे गोरखाके भूकम्प गोरखा पोखरा कतेक दूर छै पोखरासँ पश्चिम फिले नहि केलकै आदमी एकटा डाइरेक्टिविटी एम्हर दिस एलै किया एलै तऽ देर इज सम ब्रेक मतलब किछु ब्रेक छै जे ओतऽ वेवके नहि जाए देलकै तऽ पश्चिम नेपालमे यदि बड़का अर्थक जेतै आठोके जेतै तऽ ओकर एतऽ काठमाण्डू तक ओकर असर नहि हेतै तीन सए किलोमीटरके सराउंडिंग मात्र असर रहै छै आ तहुमे की छै तऽ नेपालके केसमे ब्रेक छै कि मतलब जमीनके अन्दरमे कोनो संरचना छै जाहिसँ पूरा ब्रेक छै तऽ ओ वेव जे छै से ओ डाइरेक्टिविटी कहै छै कि जेना कतहु ब्रेक छै कतहु फॉल्ट कोनो छै तऽ वेव सब दोसर डाइरेक्शनमे जेतै तऽ पश्चिम नेपालमे जेबो करतै अर्थके तऽ ओकर काठमाण्डू तक असर नहि हेतै मतलब आदमीके क्षति होइवला नहि फील करतै आदमी चाइना गेलै तऽ फील जेना केलकै ने तेना फील तऽ करतै हिलतै लेकिन ओ मतलब बिल्डिंग सब या कोनो संरचना क्षति नहि पहुँचतै भारत दिस केहन प्रभाव पड़ि सकैए भारतके देहरादून तक बहुत रिस्कमे छै पश्चिम नेपाल मतलब गोरखासँ पश्चिम देहरादून तक हाई रिस्क रहतै मतलब ई देहरादूनके एरिया सब ओहि सब एरिया सबमे बहुत रिस्क रहतै अच्छा कति म्याग्निच्युड तक के भूकंप जा सके तो कोनो अनुमान से हाँ एवरेज में एवरेज में मोर देन मतलब ग्रेटर देन एट एट पॉइंट वन एट पॉइंट टू एंड ग्रेटर देन एट जाए की संभावना से अच्छा तो एहिके मतलब बहत्तर साल में से नेपाल में भूकंप गेले ओ सब है उन्नीस सौ नब्बे के भूकंप जो गेल छलै ने ओहि टाइममे तऽ हमर सबके अपन सबके नेपालमे नहि छलै कोनो इंस्ट्रूमेंट लेकिन इंटेंसिटीके आधारमे ओसभ एट पॉइंट टू कहने रहै तऽ बुझियौ ने ओहि हाराहारीमे या ओहिसँ पैघे ओहिसँ छोट नहि जेतै अच्छा एक मतलब तो बहुत विनाशकारी भूकंप बहुत विनाशकारी जे एखन के अ, विस्तार नहीं देखने से नहि अनुभव नहीं केने उहुं, से उहुं। तो ई तो बहुत बड़का गंभीर विषय छै ने तऽ ई गम्भीर विषय से लास्ट बुझू ने बा- हमहूँ तऽ पाँच साल भऽ गेल लगभग अभी भूकम्पापन केन्द्रमे हम अथी एफिलेशन भेला तऽ लगभग दस साल भऽ गेलै आ पाँच सालसँ हमसब मीडियामे ई गप्प कहि रहल छियै लेकिन ओहि हिसाबसँ किछु नहि भऽ रहल छै तऽ ओ हमर सबके काज छै अवेयर केनाइ आ सब चीज तऽ अथॉरिटी हमरा सबके हाथमे नहि छै आब अवेयर कऽ रहल छियै आ देखै छी केना की होइ छै हमसभ जगह जगह जाकऽ ई मतलब पॉलिसी मेकिंग लेवलमे इंटरवेंशन कऽ रहल छी कते आदमी के इहो गप छै जे पहाड़ मे छै से क्षति बेसी होइ छै अ, समथल भूभाग मधेश वा तराई के मे कम क्षति होइ छै ताहि दुआरे हमरा सबके बेसी डरा के विषय नहि छै कहि कऽ सेहो कते आदमी के सोच छै ई ठीक छै एक तरहसँ ओ ठीके छै गलत किया नहि छै तऽ कियाकि पहाड़मे जे भूकम्प जाइ छै तऽ भूकम्प गेलाके बाद पहीरो जाइ छै लैंडस्लाइड जाइ छै पहाड़मे मतलब हायर हिमालयमे यदि भूकम्पके सेकिंग भेल तऽ ग्लॉफ गेल ताहि हिसाबसँ ठीक छै लेकिन फेर की होइ छै लिक्विफेक्शन होइ छै जेना तराइमे अहाँ नदीके छेउ छाउमे छी या जतऽ ग्राउण्ड वाटर टेबल बहुत हाइ छै साउदर्न तराइमे छै बुझू ने जतऽ ग्राउण्ड वाटर टेबल हाइ छै ततऽ लिक्विफेक्शन यदि हेतै तहन अहाँके लिक तरलीकरण कहै छै जमीनके तऽ अहाँके बिल्डिंग कोलैप्स भऽ सकैए तहन तऽ पूरे नहि छै से एकदम निश्चिन्त भऽ कऽ रहनाइ जरूरी नहि छै लेकिन हँ कम्पैरेटिवली आओर की ने होइ छै भूकम्प जे छै अपनेमे एकटा पैकेज छै कि सब विपत्तिके भूकम्प गेलाके बाद की होइ छै तऽ पइरो जाइ छै भूकम्प गेलाके बाद ब्लॉक जा सकैए भूकम्प गेलाके बाद फ्लड जा सकैए ताहि खातिर रिस्क तऽ होइ छै लेकिन कम्पेरेटिवली कनि कम भेलै कियाकि पहिरो तऽ नहि जेतै तराइके एरियामे लेकिन फेर लिक्विफैक्शनके हिसाबसँ देखियौ तऽ हमरा याद अइ दू हजार पैंतालिस सालके भूकम्प ओहि टाइममे हम तराइएमे रहियै सवेरे सवेरे गेल रही ओहि टाइममे केना देखने रही तऽ हमरसभके घरमे पोखरिके आसपासमे पूरा दरार चीरा पड़लै माछ ओहिदिन ओहिसँ मतलब निकललै तेहन लिक्विफैक्शन भेल रहै तऽ ओ लिक्विफैक्शन ओहि टाइममे तऽ ओतेक पक्का घर नहि बनैत छलै तराइमे लेकिन आब जे छै तऽ पूरा कॉन्क्रीटके स्ट्रक्चर छै ओ लिक्विफैक्शन हेतै तऽ सभ स्ट्रक्चर कोलैप्स भऽ सकैए रिस्क छै

ब्लाइन्ड जोन मने एखन जेना ई सड़ि रहल छै ने इण्डियन प्लेट तऽ धीरे धीरे धीरे की हेतै तऽ तराइ एरिया सेहो शिवालिक बनि जेतै लाखो वर्षके बाद तराइ रहबे नहि करतै ओ सब पहाड़ भऽ जेतै आ धीरे धीरे पूरा इण्डियन सब कॉन्टिनेन्टे मतलब तिब्बतके अन्दरमे घुसि जेतै ई करोड़ो वर्षमे ई तत्कालके बात नहि छै मतलब ओ जे मैकेनिज्म जे छै से धीरे धीरे दू दू सेन्टीमीटरके दौरसँ अहाँ जोड़ियौ ने लाखो करोड़ो वर्षमे तऽ पूरा ई तराइ एरिया सेहो शिवालिकमे कन्वर्ट भऽ जेतै एकरो ब्लाइन्ड जोन सब कहै छियै हमसब ब्लाइन्ड थ्रस्ट छै तराइ एरियामे तऽ ओ धीरे धीरे पहाड़ बनतै

समुद्रके सतहमे भीतरमे माउन्ट एवरेस्टसँ पैघ पैघ पहाड़ सभ छै ओ तऽ एक्सप्लोरे नहि भेल छै संसार मतलब एकदम विचित्र संसार छै अपना सभ बुझै छियै पहाड़ मने धरती पर मात्रे होइ छै सी समुद्रके भीतरमे ओहूसँ बहुत बड़का बड़का पहाड़ सभ छै लाखो करोड़ो ओ सभ वोल्केनिक इरप्शनसँ डेवलप भेल छै अर्थो जे जाइ छै वोल्केनिक इरप्शन होइ छै ताहिमे अर्थो जाइ छै तऽ समुद्रके भीतरमे सेहो पहाड़ सभ छै अशोक के कारण भूकंप छै। पछिलका समय मे जे भूकंप एलै तिब्बत के केंद्र मे त ओहि के प्रभाव नेपाल मे ओतेक बेसी किया नहि पड़लै वा केहन प्रभाव पड़लै। बस सएह हम कहै ले चाहै छी देखियौ हम कहलहुँ ने अहाँ के जे एना जे पेड़ जे टकराइ छै त ऊपरका लेयर जे होइ छै ओहिमे स्ट्रेस डेवलप होइ छै त ओहि सं नेपाल के एरिया मे भूकंप जाइ छै आ बाकी दू सेंटीमीटर भीतर चलि जाइ छै त ओ तिब्बतियन प्लेट के धक्का दै छै त तिब्बतियन प्लेट के भीतर मे ओ अर्थ हो गेलै मतलब ई नेपाल के दूटा प्लेट के टकराव सं नहि गेलैया त ओतय की होइ छै त ओ नॉर्मल फॉल्ट कहै छै कि जेना अपना सबके जे जाइ छै से ई एतुका चट्टान जे छै ऊपर चढ़ि जाइ छै तऽ ओकरा रिवर्स फॉल्ट कहै छै ओ रिवर्स फॉल्टके कारण जाइ छै ओतऽ की भेलै दूटा चट्टान ईस्ट वेस्टमे अपन सबके नॉर्थ साउथमे जाइ छै ओकर ईस्ट वेस्टमे गेलै आओर ओ दूटा चट्टान एक दोसरसँ मतलब टनैले ताहिसँ गेलैए तऽ ओकर जे अर्थक्वेक भेलै एक तऽ दोसर प्लेटमे गेल छै अपन सबके प्लेटमे मतलब नहि गेलैए एरियामे नहि गेलैए बहुत दूर छै तऽ बहुत दूर भेलै तऽ बहुत दूर जे रहै छै ने तीन सए किलोमीटर तकमे इफेक्ट बुझाइ छै तऽ ओ बहुत दूर भेलापर ओकर मतलब अहाँ मैग्नीच्यूड एक्के होइ छै अहाँ शेकिंग फील कऽ सकै छियै लेकिन ओकर इन्टेन्सिटी घटिते जाइ छै ओहिसँ अहाँ फील करबै लेकिन क्षति नहि हेतै यदि पश्चिम नेपालमे बड़का भूकम्प जेतै तऽ अहाँके उएह हेतै सिनेरियो अहाँ अपनासँ फील करबै लेकिन एतय मतलब डैमेजसभ नहि हेतै सेम सएह सिनेरियो हेतै